Ludito, an dok mono obedo ka bedo i cwinya, pien ni ka acito awot i kabedo mogo i but piny i kabedo me Uganda ka eni, iwinyo jo mukene giloko lok mogo me cac i komwa macalo wan kaka col-li. Wunen kong, kaka col-li, luwac kom dong dwong kun oloyo woko. Oteno ngomgi dwong ata, ento pe gitiyo kwede. Lok eno wango ya kabisa. Bedo calo tic angom tye acel keken. Lok me pur. Kotena ki i cwinya ka an angeyo ni ngo tic angom dwong ata. Wa kiri in mukene be likwaya mukene pud romo kati i tic gurum. Cino ka ka mogo pud tye ma twolo en jo cana bi bino nono. So en lakodi jo eno ni en aye wamyero kong wami tam bot ki i nino ma tin. Ka ki wajo lakodi lok eno ni ka nget in idoko iye ni ngo? Ki dong jo mogo ma gitye ka cato ngo ma ata eni ma bedo calo pe gitye ki plan pi jo mogo ma nongo pud gurye i ngegi ma komgi pe nen-ni, wumiyo tam botgi nining? Wabikwo ki bot jo manyen aryo ma gitye angec eni, waleko ni, 'Kong iyab ki nyute. Ci imi tammi, Wabikwongo ki boti, ci wabino boti, ci wacito bot mego. Apoyo kacokke pi otyeno man. An ki nying gilwonga ni Oketo Ayot Richard Lenge. An abedo latin me wi adwoli kenya. Kwan waneno peko tye. Omiyo ka nongo mogo ca okene, nen, kiwec ni ngom pa cwiny tye malac cacat ki wil tim ma iye, ento bino macalo adwogi peko ma wan wakato iye i kare mukato ni, pien ni ka ineno mot lweny ori. I cere ma tung kumalo kanyo pi mwaka mapol ma cito cok wa i pyeraryo me kulu, ci inongo wan macalo Acholi wabedo ki can madit pien kong miyo acel ka ma onongo mogo ca okene kwaro nyo wegiwa ma kwarowa onywalogi-ni, onongo gitiyo iye. Inongo en macalo gin lulweny alibu i kom kwariwa-ni, inongo kirwako kidiga mo wa kunu calo inongo. Me aryo, gin ma tye ka weko kobedi cawa-ni, cat ki wil tye woko i kin piny kany, inongo mogo ca okene an. Aromo rwenyo keket dakona ci mogo nongo weka ki litino mogo matino tino ci ngeyo cer wa eni ni cam gire be cek iye ento pe cek calo cer mukene ni ci tute be ki litino pe yot ki dong gubedo calo level me gang kwon. Iya atamo pwoyo matek litino ni eni inying lwonga ni Langoya Pop Pol. Apoyo tutwal me rwatte pi lok acwele lienni, dok lok acwele lienni ocung i kwo. Aa ma kemme kit ma iwinyo ladit ma megwa owaco, wai pekki ma lutino twatye ka kato ki iye. An me acel blame atye i kom lunywal. Pien latin ka kinywalo, ka wun aryo weng tye wun lunyodo, co moni ka ring latin neno maber, kipwonyo en, kikelo gang kwan. Ka i kare me yweyo latin kikelo gang, latin tiyo tic acwali. Latin ngiyo ki tic acwali enoni. Ka oo i caa me tic acwali latin tiyo. Ka oo i caa me tic muno latin tiyo. Eni anenone kaka acel ma wan lunywal watye ka nyegone weko pa epek ki i nge kica dok edwong tutwal. Me aryo kit ma omera eni owaco, ada wan wabedo i kam co obedo i kam jami kibedo ka pokone me nono co lutino ma kinywalo gin ki i kam gubedo ka moko ni jami weng nen calo kimiyo amiya me nono pe kitiyo atiya co dok en en believe pi enoni bene. Okelo lutinone i kara gar ki nongo me nono, weko lutino dong kom bed tic tic. Gin neno cok i nyim labolle ka calo ngom ma tye. Gin dong neno omyero gikato. Ento ka ibedo ka nenone mot, labongo kweriwa ma yang gin cung matek nongo ngom eno wan pe wanongo. Ci ka dong ibedo ka catone acata dok wanongo mukene kwan.

Acwilo nywal madwong onongo lok ma munu okelo nyo gamente okelo ni lego nywal-li onongo pud peke. Niang ka in iywal ma lutino dwong gangi ento ikiwanya in mutekere ki i Acwili ma kiboro in ma nongo inge nywal atika atika ki nongo rwom me kwan pud pe yako ocito lamal kit ma nongo iye. Ento man i kom kare enini. Rwom me kwan dong ocito lamal, ki lok me lego nywal bene dong tye, ngec bene dong tye i wi dano. Ento iweko kinen ni ngo, ngom pa cwinyi dit. Ento ngom pa cwiny pe dit, ngom pa cwiny en ma tye ni gin romo tic kwede ma romo gin wek pingo pe dok icit ka nongo peko, pe dok ocwal in lutino ka lak i district. En poto eni wapoko ngo i cing lutino wek lutino ngo oti kwede maber. Dong ma lubbe ki lok kom ngom koni kicano. Angeyo ni wan Acholi wan ope ki kero mo maber me nongo cene nyo lim i cingwa wek icwal ki lutino i gang kwan. Ka pudi latin tye i lebol ma piny me praimari, olo olo pud ber. Angeyo ni wan pur ma wan wapuro kany, pol pur wan wapuro me acama kono wapito kal, anyogi, nyim ki pul ki im. Ento inongo gange eni wele bene opoto in icito ni icato iromo nongo pul mogo i kavera apar ki wiye. Ento in icito miyo icati, pe iromo tye latin ma nongo dong ngot tye i cinia, mogo nongo in itye ki lutino adek i cinia ma tye i praimari bene tye. Ento gar ni eni wek in icati icul ki lutino nongo pe iromo, lupwonye gak aryemo lutino. Ka mukene dong cwalo wii ni aa gut ngom moni ka iromo tekone, iteke wek ngot okony ngo, okony culo kwan. Ma eni tye ka timme, jo mukene timo pi lutino ma nongo ngo giryek ma nongo gikwano. Ka ngat mo ocaro ngom pe icul latin gang kwan. Eno onongo pe otimo bal, ento latin eno-ni ka okwano, ciko mac onongo kero maber, oruto dok en cito ka mukene wilo ngom ma nyuto nongo oculo ka wang ngom ma wonne ngo ocano me culo en gang kwan ni oo. Ci ngom cwa wan aculi ki weko obed i cingwa wan aculi wan wangeyo tii kwede. Atamo ni ape ki lok mapol ampot i wi.

nio weng pol en oweko poto ki nen ni dwong dwonge pien ki puro ki lee atir pe myero i pur pi mwaka acel i tyeko woko ci ka nongo ngat oneno ngo ma odong ma pe ki puro ki tyen lok en ki kwiyo atir en ngat acel ni tye ka tic ki ngo ma aryo ki mukene odong ni ogwok ko obuti pe ya pe ngeyo tic ngeyo pien en tye ka pur ci omiyo ngat ma tye ka neno ni ngo dwong i acwele pe ngeyo kit dano ngo ma acwele tye kwede angeya iye Ento ongeyo onongo poro ki mergi, pien mergi kakare tye opongo. Ento wan kany, kakawa lac, pien Acholi gumako kom malac pi ticce. Ki dong nongo kare ca kigwoko lee ma nongo kinyumo ki nyom, kinyom nyari ka i, kimako cwinye kikelo lim ma dyang. Dyang myero ocam i dye olet, olet pe myero obed i ngo, i poti. Bedo ka ma nongo poti pe gipwo cok. Ci omiyo ka mukene kiweko dong twolo-ni kikonyo cam pa dyang, ci omiyo.

Baluku loko ngom ngom pa cwodi dit doko cwodi obedo ryek. Gin ludwar gidwaro lee ka ma lee tye gidwaro ngom ngom ka maber kimako doko gin pur ci ludwar gin oweko cing gumako ngom madwong gin ma tinde oneko cwidi tutwal. Acwidi onongo nywalo. Acwidi onongo nywalo. Acwidi onywalo dong matek. Ento lweny ba lweny ma obedo i Acwidi oremo wel pa Acwidi. Ba lweny obedo i Acwidi oremo cen rem pa wel pa Acwidi. Wek otim ka ngom gidong malac dong kakare. En tyen cwiny mapol ma okelo kor wa i kor gurwenyo. Kong bedo gen ni kong gitimo ki ngom, gumako ngom ka ma twolo twolo, kong gitye ki lweny ma obedo i lobowa ni otyeko wan lok acel. Weko gin lurok ma gitye ka lweny i komwa giwanyo ngom macul lac. Kome gitye ka bino ka donyo iye tek tek. ma kabodo ka mukene gibino ki bur iye eni pe ber wan ocweri waribo dogwa ni ngom twani kede bed dit obed ngom twa pe ngom twi obok gin onongo obed i megi wan bene obed i mewa jang acwero poko kuman bunyoro tye ki megi nyankole tye ki megi babano tye ki megi